totora kana timadhori omboenda apa ndiri next show eh zvamufanira kuti unovinga mwana wako sibani mm. azvishandi obva obva obva obva ufanira mwana wechikomba asi makatozviudzwa iri ah, chibaba

vaigara zvavo vachisimbisa welcome to the spanner podcast show hanzi kadoma bbc one extra muna mr spanner hama uh, one nhasi ndasangana nemunhu anopisa e, vakuru vakuru vemangoma mukadoma anonzi abinisha ane imwe song iyi akambotrenda so kana kuti iri kutotrenda zvaizvezvi inonzi sorry maex song iyoyo mahwani saka ndisati ndapedza nguva handidi kunyanya kutora nguva ndichitaura regai ndibva ndatongoisa vazviintroduce nesong yacho regai ndibva ndatoisa instrument racho muri rede re mr abinisha aiwa babo komborerwa nakiro rinazvo komborerwa muri rede

serious handichakwanise kudzokerana newe ashuwa ah, shuwa my ex asi sorry unokuvadza vanhu mahwani ndofunga muri kuzvinzwira ah, song yenyika iyi ah, vashoma vasingaizive zvekuti ukaenda payoutube izvezvi muno mukadoma ndiyo song yakalida i think ine 78000 Yes, sir. yeah, i think so handiti Yes, sir. ine 78000 mukaenda izvezvi payoutube munonoona kuti ndo song yakalida kureva kuti eh, isong yemunhu wese mahwani mdara ndi makarova song iyi Tiri chibaba.
pandaiinzwa ndaitoti hamheno umwe munhu anotogara kana kulondon chaichai Aiwa ikadoma hapana hapana zvotozikanwa izvozvo. saka mdara ya song iyi chii chakaita kuti munyore song iyi ungangoziva zvemabhebhi ka waiziva mama rambo pachionaka unonga utorambwa ka uchinzi ya because pane rimwe line vava matonanga paline iroro ndakati ndichinoterera song yaiya ka panonopera ipapo panenge panomuta beauties beauty so po patanga hey wanditi face inenge chemba dara daza ma beauty asi ndakafaitika ere ndakafaya le chemba yo ah maya mdara eh ayo ndi akachova maya maya maya asi makatozviudzwa ere ah chibaba ya ndozvinoita kana ndaperera wezi ndozvinoita makwini kana aramba munhu saka song ichi chakazoita kuti munyatsofunga kuti a ah, ndofanira kunyora song yakadai so zvinhu zvakaisa ndifunge so iyi ndichekuti ndandina producer wangu kuzoshirika anonzi naizi right wekutrustar records ndiye akarekoda song eh, ndiye akarekoda song mm. eh, song iyi kutize rekoda tikatosvika mustudio kati amufana wangu kuita sei kati hapana hati mbovo rekoda mm. mbovo rekoda o oh, zvakaita sei zvinongodakana nekuti ndandine zvimwe zvazvakutondiboho pachi pachimuku changu chandaidiita nacho izi mm, mm. ndakatozoona ari mumbawa saka ndakatozoimba akandakuti chirega ndidane bebe rangu ndimbonyengerera chi ndiona resu kutoda ndikati aiwa chirega ndichingoimba nengoma mm. eh. supa mikela vakatoti aiwa baira ngoma nadadza anonzi mazila akati pedza ngoma pedza navo anonzi dadza marungwe zvikanzi aiwa upenyu hunorongwa imba so tichingoimba Ah, nguva wangu trust akadai nekusimbisa zvinhu zvakatoita eh but chinhu chazoitike pasi wili chekuti pamwe pacho nepa tichida kubatika maevent edu iso emukadoma waiziva Mm. nekuita sei amene madj edu ah, nekubatana pazvinhu zvacho waiziva pekuti togona kutoronga show kana mukadoma haiwanikwi kana mustaff kana budunox kana binisha kana madhoria Alright, kana- imbomira ipapo abinisha right mhuri yezimbabwe ndofunga muri ungonzwa song iyi isong hombe sezvandambotaura ende munhu uyu munhu muhombe zvekuti handikwanise kuramba ndichimubvunza kuti iwewe unonzani kana ndichazomubvunza tichazomubvunza panext eh, episode yatichaita eh, nekuti munhu mukuru anototiremera mdara maimba song iyi maizvitarisira here kuti song iyi ichaita hiti kana kuti makangoimbawo muchimuti haa ndezveduwo zvatajaira kuita ndaitoziva kuti ichaita hiti bcoz zvazviri moyo mangu iwewe ah, mawani
zvaitokodzera kuti zviite seizvozvo bcoz mashoko mm. ane mavoko airwadzo saka imimi muchizoti marova song yenyu ende makatozvitarisira kuti song iyi ichaita hiti makazvitambira sei maona song yatambirwa nevanhu ende zvakatora nguva yakareba sei kuti song yezonzi yapinda muvanhu song kuti ipinde muvanhu song yakarekodwa 2021 orit yazotanga kupisa 2021 akunopera orit zvakatora zvitochinja totofonera wotoda atimboita show aize hmm.

toda kuona abinisha zvekuti musi waunonzi wasvika apa kapa mm. vanhu vanotoshaya kana pekutsika vachida kuona mm. but mugeto mako munoita kunge munorerutswa zvinhu imimi nehit song nekupisa kwamuri kuita mm. mageto youths emukado mama munogara vari kukutambira yosei eh, ndopaya pandambotaura kuti unoona chispan ndikutaso pekuti kuona even mazowe bindu ramurewa rani ine mageto youth mm. akawanda unzeza mm. kadoma tinga tiine mageto youth akawanda asingazikanwi mm. ine huku kuna bud uze kuna mustaf kuna mdzonga waize kuna spata kuna madhuri waize kuna dadza marongwe anoenzi mazina waize mahwani but muno tichigeto redu handiti tikaita show kana mukadoma azvikanyangoa pane show kana paodisi odisi inongoisa vanhu vaya totori outside waize hmm. haichatarisi kuti mukadzi umwe kuti kamboti paone show waize totora kana kuti madhori hmm. omboenda apa ndii next show totora mustaf omboenda apa chii chinokonzeresa kuti zvisadaro
hapana unit waize kubvira kumadj nemabos acho anoronga zvinhu vanofanira kuva upenyu kuti vafana ava ngatimboisa muzvinhu chipo chinoratidzwa pane vanhu kuti pasina vanhu imimi munombovasvikirawo here kuti ha ah, elder eh, ini ndine chinhu chandakagadzira oyi mumboterera chinhu ichi ndofunga kuti imimi mukatora zvinhu zvenyu like song iyoyo eh, mukaenda nayo kuti amdara ah, ndauya nesong iyi ndii ndakaita song pamwe vanenge vakainzwa but vanenge vakangosiyana nazvo vachiti haa vapfanhu vasingazikani kana kuti nezvimwe zviya zviya and then paunosvika kwaari uchiti ndauya nesong iyi uzoti handiwo ah, mfana haa ah, ndiri kuzokuda munombozviitawo here izvozvo zvinonetsa asipana kuti inini ndichitoziva kutoti ndotombobuka kumaoutside song mm. yangu ndichitoziva kutoti inotoita kuti vanhu vanakirwa handitika mm. ndosvika ndoti ngavambondinzwa handiti mm. kunzwiza avo achatonditori soti linda ndinofanira kupuwa mari waize mm. vakutonditora sototi mfanha wose zvangoti ari kuya mahara mm. ngaachitopaimbira chi mahara pasina kubhadhara eh, hatirambi kuti pamupano hatibhadhari mm. andii but totombosvika pai pai totoimba kana kuti isoradi toimba tapedza kuimba ka toti pamwe mukuru wacho zvokuti ah, nhasi atimbogadzira kana chinhu chekadomo waize kombogadzira posta zvaro rekadomo

chichemo chandotaura chandokudza spana dai zvichinzi eh, munhu akaita sagosi rose hmm. ane mabhawa hmm. mm, mdhara waya hmm. dai zvichinzi ane mabhawa muno mukadoma akawanda handifungi kuti neone love ina mukoma gosi taizotambura kuti tiende mberi nekuti ndo wacho vanhu vaisimbisa zvinhu kubvira pakutanga handizi mm. nevanhu vasisati tambosvikira vafanana nabos billy mm. apo paaibhera mm. ana mudhara ndochiwo apo paodisa vanofanira kungoti simisa kuti avafana vangu hatomboti mari yakawanda stere but nyaya yekuti tikajambawo atozongonoka mari yekuwacha sefikutengawo chimbatyawo dzacho tasvika kuti sezonyadzisa

chii chinoti tazongoti vangotiza kumashows acho right kumazuva tinoenda kubhindira tingowana kune vanhu mm. veko futi zvinyangotikaiswa eh, mapost atiri mm. titoona kune veko vakatowanda mm. wanzisa totopana nomukano weiziva totasitotozonzi eh, tinge tokundwa neharare aiwa mari hazvisi nyaya kutokundwa nevanhu kuharare but isusu togona kuimba but pekuzozvishandisira zvinhu zvedu hapana baba hapana eh, zvamufanira kuti unovenga mwana wako zibani mm, hazvishandi obva wafanira mwana wechikomba hazvishandi palevhu racho hazvishandi waize mm. kuvenga munhu anozvarirwa mukadoma mm. mwa paone two to madj madj ese olaite mukadoma akangobata laptop afunge munhu mukadoma anofunga kuti adandamboridza nhingi otasvika pakutonzi anguva dzako dzakwana eh. takukuchinja chi chibuda eh. kuti umubvunze kuti wamboridza were abinisha mm. kana umwewo munhu zvake mm. wambomuridza i mm. eh, waize havazi kuridza mangoma vanotora mangoma waize woisa palevhu ravo rekuzvijaja kwavanenge vachiti vakabhuku vanditika vakabhuka maartisti vaodza mndarochikuti arida mari yakati vobva wapiwa yemuhomwe anditi vachisiya zvipo zvavo but chandozovadira mai kuti vakapusa nzati papi vanhu vekuharare vane vanhu vavo haufi wakachinja uinza iyoyo mm. tije wake waakabva naye kudhara mm. nokuda kuti asangana nasipani zvinoita iro zvote kana kuchinja abvinisha kuti haasiri vekutrustar nokuti ndasangana newe sipani zvinoita mm. saka havasi kugona kuti tiitewo zvinhu zvedu panguva yedu tikaona mukana pano patingatadza kupfuura pano patasvika yeah. eh, because kana uri artist ukasa pastage unotarisirwa kuti vanhu vafari kuti kuti vatsamu yeah. vanibata right ndofunga muri kungozvinzwira maelder eh, mbinga dzedu madhara edu emukadoma kuti dai mamboticheukawo Muri kunyanya kucheuka team rekuHarare muchitisiya isusu vana venyu mukadoma mune maartist anogona ndofunga mangozvinzwira kunana budo because ndikatasa kumashure e, kosi ruzi aitombo e, simudzira ana mostafu ana budo nox hatisi hedu kuti zvakazopera sei but ndozviri kuchemwa nevakomana kuti kuti chinhu chedu chiende kumberi tiri kuda madhara iwayo nekuti isu semageteits tine zvatinokwanisa nepatinogumira e, kuti tibuditsewo mari dzemastudio te tichidawo mumwe munhu anosvikawo sapota kuti ah mfana wangu ndanzwa songo yako yakadai pari kuda chivhidhio chakaipa because chivhidhio icho chaazokwanise kuti ase kuchishutisa nemari yake saka ndo zviri kuchemwa nemageto youths e, pane nyaya yandinayo e, kuna abinisha ndanzwa achitaura e, zvekutrue star and eh, semukadoma isusu semhuri yekadoma hatina chatinogona kuita kana kutaura tikapedza tisina kutaura nezvemukomana anonzi naizi nekuti naizi munhu wevanhu vakasimudza e, eh, zimdanso yemukadoma kubva paikatanga kusvika paakazofa iye kusvika pari nhasi saka munhu wekuti hatifane kumusiya pazvinhu munhu iyeye mukoma abinisha makatanga kulingana naye zii sei uye maishanda sei naye mm, ah, ndakatanga kulinga naye kumu 2014 orit eh, taishanda zvakanaka ende nelevo Kana tanga taseta ka. Mm. Ah, takutoitawo zvinhu zvakuita mwangu. Mm. Ah, mukoma wangu wakanorwara waizi vakandisiya ndei.
Chii chakaitika panana izi? Ah, vakarwara. asi zvandasingatarisa kuti pamwe haamukoma wangu pamwe wandava vachangorwara vobva vapora vaizi mm. zvinowa izvi futi zvinhu zvakatozosvika pakuti ndibatikane kutoti kana even maproducers airekoda ese mukadimamwo hmm. vaitozviziva kuti abinesha haarekodi kumastudio ese ese abinesha anorekoda true star chete hmm. anditi hmm. nekuti ndo kwakabhalanzira zvinhu zvinhu zvake eh.
ndo kunopushika ati rangu saka naye zii uyu wati kutaura nezvake mm. munhu anga akanyatsokuita sei pacharekta yake munhu anga ari bho here ari rafu here asingashandike naye here anoda zvinhu zvakaita se anga ari munhu akanyatsokuita sei ah, laizi aida zvemangomo anga asingaweti kuti munhu ane mari here mm. haana mari here anditi mm. aingokoshesa talent rechi mm. remunhu mm. that's why muchiona anga ane mahit song akarekodha kana even ana madhi vedu ivava eh. ana spata vedu ivaya mm. anawo mahit song Alright, ndofunga muri kungozvinzwa. Ndanga ndarembera mudenga mumuti mumubazi remupopo asi handina chekutenda nacho ndangoti semunhu ane chipo ndimberiyo